Ndinonzi Precious Dina. Vakawanda vanondiziva ndichinzi madzimai veshanduko. E, musangano wetriple c citizen coalition for change bato guru muno muzimbabwe rinotungamirwa napresident advocate nelson chamisa e, ini ndogara muharare west mp wangu anonzi Joana Ruvimbo Mamombe. Zvematongerwo enyika ndakazvitanga 2013. 2013 ndanga ndiri ne 21 years. E, chakandipusha kuti ndipinde mune zvematongerwo enyika kuoma kwakaita upenyu. Upenyu hwandairarama negovernment yatiinayo ya, ya, ya, nemaraniro avanenge vachiita nyika so ndakaona zvakakodzera kuti inini regai ndipinde mune zvematongerwo enyika ende ndapinda mune zvematongerwo enyika eh, ndakapinda eh, ichiri kunzi mdct yaitungamirirwa nababa vedu president morgan changirai vakazotisiya vakazotisiira mukomana watiinaye nhasi eh, President Advocate Nelson Chamisa. Kumarallies kwese kwamunondiona kungave kuBulawayo, kungave kuGweru, kungave kuKwekwe, kwese kwamunondiona eh, ndiri mudzimai asingaende kubasa asi ndinoita basa rangu remaoko ndinotengesa magroceries ndinochengeta huku dzenyama e, muchirungu tinomati mabroilers ndo kunobva chouviri changu ndo kunobva mari yangu yekuti ndinozosvika pakunofamba tichitsvaga rutsigiro kwakaita sekumaralis kwese kwatinoenda e, inini semudzimai ndakaona zvakakodzera e, kutsigira bato redu retriple c citizen coalition for change bato guru Bato remaCitizens bato revanhu. Kana ndakatarisa bato reTriple C rinotungamirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa e, neutungamiriri hwavo hwese hwavainawo e, tatarisana nesarudzo dza2023 and e, inini ndiri kuona pari kupinda mukomana mukomana achipinda Apinda mukomana ndiri kuona zvinhu zvichishanduka tarisai kuti izvezvi economy yaparara hakuna mabasa hakuna mm, hakuna cheuviri vanhu vari kutambudzika vanhu vari kusafa saka election yatakatarisana nayo mukomana achipinda e, nemakurukota ake ose nyika ichafamba zvakanaka ende eh, muchazipirwa nemufaro mabasa achawanika mumwe nemumwe maqualifications ake aakabata zvese zvawakakohwa mabasa achange avepo tichawana mukana wekuwana mabasa tichawana mukana wekuwana education iri nani muno munyika medu tichawana mukana wekuti mari yedu ichava nesimba tiri kutoshuwa kuti mukomana achingopinda chinhu chaari kufanira kutanga kugadzirisa ikonomi abva mueconomy osikosvika kusikogadzirisa nyaya yeeducation tabva mueducation tichapinda muzvipatara tabva muzvipatara tichapinda mukubhadharwa kwevashandi e, zvakadaro mukomana achipinda 2023 yeyu watiri kupinda e, mainvestors vekune dzimwe nyika vachawana mukana wekuuya kuzodyara mari dzavo muno muzimbabwe Varungu vachawana mukana wekuuya kuzoita mabhizinesi avo muno muZimbabwe vachidyara mari dzavo muno, kwete zvatiri kuona ezvino izvi zviri kuitwa neChina, kuti China inobva kunyika kwayo yopinda muno yosikototitorera upfumi hwedu hwese hwatiinahwo, maminerals edu ese China iri kungouya muno yotomora, yotakura yoenda nazvo kunyika kwavo. Asi mukomana achipinda muchazipirwa nemufaro, mumwe nemumwe achava nemari muhomwe, mumwe nemumwe achaenda kubasa, mumwe nemumwe achawana paachamira napo pachaita kuti nyika idini isumuke nyika ifambire mberi semudzimai semutsigiri wetriple c e, kwese kwatinofamba kumarali tinosangana nemhirizhonga ende zviri zvinhu zvatisingakurudziri kana tichiti munyika mune free and fair election hatifaniri kusangana nemhirizhonga e, mukatarisa pamaby election apa Takasangana nemhirizhonga yakasiyana siyana. Takasangana nemhirizhonga kuKwekwe tikasvika mukuurairwa vamwe vedu. Tikasangana nemhirizhonga kuMarondera kuti tasvika isusu tiri kutsvaga rutsigiro rekuti tipinde muby election asi zanupf inotuma mapurisa nemayouth kuuya kuzovhiringidza kuuya kuzokanganisa musangano wevanhu musangano unodiwa nevanhu chinhu chemacitizens Saka semudzimai handikurudzire zvinhu zvakadaro, asi zvinhu izvozvo tiri kusangana nazvo semadzimai, ndinokupai muenzaniso wenyaya iri mudariro pari zvino. E, tikatarisa nenyatsime munoona zvakaitwa more blessing ali more blessing ali mudzimai anotsigira musangano wetriple c but tarisai mabatirwo akaitwa kusvika munhu pakuurayiwa sehuku nekuda kwekuti unotsigira bato risingabvumirane navamunangagwa Saka zviri izvozvo semadzimai tinobatikana nazvo tinombunyikidzwa zvikuru madzimai tinosvika pakumbunyikidzwa ana ndinovimba nyaya yana joana mamombe tasai kuti vasikana vakabatwa havana mhosva yavakapara vakabatwa vakakidnepwa vakaendwa navo kwatisingazivi vakanoabuswa ikoko semadzimai saka semadzimai hatikurudzire zvinhu zvakadaro isu tinokurudzira unity munyika tinokurudzira free and fair election tinokurudzira kukwikwidzana pasina mhirizhonga pasina chii inini ndakazvimirira semudzimai munhu vanhu vandingakwanise kutyira ihama dzangu neshamwari dzangu ndirini seni handina chekutya hanzi akanganyimo avangarara Hanzi ateya mariva murutsva haachatyi kusviba magadziko. Ndakazvipira kupinda mune zvematongerwo enyika. Ndakazvipira kutsigira bato reTriple C rinotungamirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa nekuti ndakaona kuti ndiro rega bato rinoburitsa Zimbabwe mumadhaka. Saka chose chinouya chinondiwana. Kufa kwebhunu kambani haivharwe. Kufa kwangu inini kana vakandishungurudza kana vakandiuraya kana vakamuka vandidisapisa nhasi sezvavakaita vamwe ana More Blessing Ali nana Itai Dzamara. Struggle haimire, struggle inoramba ichienderera mberi. That's why semudzimai ndiri kukurudzira vamwe madzimai kuti madzimai huyai tipinde mune zvematongerwo enyika, huyai tipfeke hanzu dzeyelo dzerudzi rwemasowe dzatinopinda dzatinopfeka kuitira kuti nyangwe ini ndikamuka nhasi vandiuraya vandi nyangwe vandidisapisa vamwe varipo vanosara vachifambira mberi nechi nebasa. Ndiri kukurudzira macitizens ese andi tinoregista kuvhota. Kuvhota mahara, hakuna munhu anosungirwa kunzi waenda unoregista, waenda unovhota. Handei tinoregista kuvhota. Taregista kuvhota, gore nouya ngatibudei futi neuwandu hwedu. Tinovhotera mukomana. Hakuna mumwe munhu achatichinjira nyika inei. Please, please, please, macitizens, handei tinoregista kuvhota. mumwe nemumwe wese tiri kufanira kusvika gore rinouya mumwe nemumwe wese aamo muvhota risiro tarejesta kuvhota tosumuka zvekare neuwandu hwedu tinovhotera president nelson chamisa ezvino izvi tarisai zvakaita zambia zambia yakasumuka neuwandu hwayo vakanorejesta kuvhota varejesta kuvhota vakasumukazve vakaenda vakanovhota vakavhotazve vachipedza kuvhota havana kuenda kumba vakagara papolling station vachidefenda vhoti yavo vakamirira vhoti yavo Tarisai kuti Zambia ezvinezvi yazipirwa nemufaro. Mari yeZambia yaakuchitenga. Zambia yaane mutakunanzva. Saka isusu tinofanira kukopa zvakaita Zambia. Handei tinorejesta kuvhota. Toenda gore remangwana tonovhotera President Advocate Nelson Chamisa. Handei tinovhotera mwana wedu achinje nyika.